Helo, dyma'r ail fideo ar Mewnblaniadau Geiriau. Yn y fideo yma, i ni'n mynd i gweld sut i lawrlwytho'r Mewnblaniadau Geiriau, um, archwilio'r Mewnblaniadau Geiriau, so edrych ar y fectorau ei hunain, a wedyn newn ni edrych ar be ni'n gallu gwneud â'r Mewnblaniadau Geiriau hyn. A na'n dangos un um, offeryn ni wedi bod yn datblygu, um, offeryn dadansoddi sentiment um, dwyieithog i ni wedi bod yn gwneud â'r Mewnblaniadau Geiriau hyn. Felly yn gynta, yn y wefan hon, dateinnovation.cardiff.ac.uk, blaenslaes IS, blaenslaes WECY, blaenslaes Access, dyma lle y gallwch chi lawrlwytho yr holl ffeiliau sy'n ymwneud da'r project mewn gwneud y geiriau hyn. A'r ffeil sy'n bwysig fan hyn yw'r ffeil mewnblyniad y geiriau ei hun. So, allwch chi lawrlwytho'r um, mewnblyniad y geiriau Cymraeg fan hyn. Os ydych chi'n clicio ar hwn, um, bydd yn gofyn i chi lawrlwytho. Mae'r lawrlwytho yn cymryd bach o amser, um, mae'n 2.5 gigabyte, Unwaith caiff y ffeil ei lawrlwytho, ffeil zip fydd, felly os chi'n dad-zipio'r ffeil hyn, bydd gennych chi'r ffeiliau hyn. Felly y ffeil cynta yw folder, mae hwn yn cynnwys y mewnbwriad y geiriau ei hun, a hefyd mae ffael Python fan hyn sy'n dangos chi siwrd i um, llwytho'r mewnbwriad y geiriau ei hun. Felly gallwn ni agor hwn, Felly mae'r ffeil hwn yn dangos chi i sut i lwytho'r mewnwriad y geiriau yn Python. Y llyfrgell Python yn mynd i defnyddio yw Gensim, mae'n yn llyfrgell sy'n wneud â prosesu iaith naturiol yn Python. Os nad oes hwn ar eich cyfrifiadur, bydd angen gosod hwn ar eich cyfrifiadur yn defnyddio pip. Wedyn mae dosbarth mynd hyn sydd angen ei diffinio a sydd angen fod yn cof eich cyfrifiadur wrth chi llaetho'r um, mewnlyniadau a dyma'r llinell sydd angen i, lawr, i llaetho'r mewnlyniadau i hun. Felly, gadewch i ni wneud hwn nawr yn um, Jupyter, sef um, Amgylchedd i datblygu a rhedeg cod Python. Dyma'r amgylchedd Jupyter yn ewn i creu ffeil Python newydd, a dyma'r um, amgylchedd ni'n mynd i defnyddio i edrych ar y mewnbwnad y geiriau. Felly newn ni dechrau trwy um, rhoi'r cod o'r ffeil Python mewn, felly oedd angen import gensim, rhedeg hwn. Oedd angen y dosbarth hynny. Um, nawr i ni moyn creu newidyn o'r enw model a hwn yw y cod i llwytho mewn y mewnbwmiadau. Felly gensim.models.fasttext.load a wedyn lle mae'r model. Os ni'n llwytho hwn, gall cymryd bach o amser. A nawr mae gennym ni y model wedi llwytho. Beth yw'r model hyn? Gwrthrych Gensim yw hwn, ond sy'n cynnwys yr holl wybodaeth am ein mewnblyniadau geiriau Cymraeg. So be'n neis i dweud, oedd mewnblyniadau geiriau, set o fectorau a mae un fector ar gyfer pob gair yn ei iaith Cymraeg. Gallwn ni edrych ar y fectorau hwn, rhoi teipio mewn model dot WV, a wedyn dewis gair. So, allwn ni dewis y gair cath, a dyma y fector o rhife real sy'n cynrychioli'r gair cath yn yr iaith Gymraeg. Um, Mae'r fector yma yn hir, allwn ni edrych ar pa mor hir yw'r fector cath, so beth yw hyd, so length y fector cath. Mae fe'n hyd o 300 o rhifau real. So mae 300 o rhifau real hyn yn disgrifio'r gair cath yn yr iaith Gymraeg. Mae pob gair yn cael fector unigryw, felly gallwn ni edrych ar gair arall. Gallwn ni edrych ar y gair teigr. Ac eto, fector o 300 rhif real sy'n cynrychioli'r gair 'teigr'. Mae 'teigr' a 'cath' yn geiriau efallai by ni'n disgwyl fod yn agos at ei gilydd. Um, maen nhw'n agos at ei gilydd yn ystyrlon, felly yn nhw'n agos at ei gilydd yn mathemategol. Wel, fectorau yw'r ein, felly gallwn ni edrych ar hwnna. Beth yw'r pellter Euclidaidd? rhwng y dau fector hyn. Felly'r pelltir Iwclidaidd yw, felly ni cymryd un fector i ffwrdd o'r llall, a gawn ni fector arall. Er mwyn i ni wneud hwn, gallwn ni diffinio hwn fel y gwahaniaeth. A wedyn gallwn ni

a ni'n cael pellter o 6.349. Byddwn ni'n disgwyl um, i'r pellter o dau gair llai tebyg fod yn pellach o'r gilydd, felly gallwn ni trio er enghraifft yn lle cath a teigr, beth am mynydd a teigr, a ni'n cael pellter mwy. Dyn ni ddim fel arfer yn dynyddio'r pellter Ewclidaidd i mesur pellteroedd rhwng um, mewn bliniadau geiriau. Fel arfer i ni'n dynyddio'r pellter cosine. Pellter cosine yw mesur o'r ongl rhwng y dau fector, a mae hwn yn disgrifio'r pellter rhwng geiriau lot gwell. Gallwn ni cyfrifo'r pellter cosine yn, uh, gan ddefnyddio y model hyn. Mae'r model hyn um, actually'n gweithio mas y tebygrwydd cosine, sef gwrthdro'r pellter cosine. Felly mae'n mesur o pa mor debyg yw dau beth. Felly mae mesur uwch yn golygu bod nhw'n agosach at ei gilydd. Gallwn ni, gallwn ni cyfrifo'r um, tebygrwydd cosine trwy defnyddio model.wv.similarity wedyn y dau gair. Byddwn ni'n disgwyl i tebygrwydd efallai rhywbeth fel mynydd a teigr fod yn llai. na, na'r tebygrwydd rhwng cath a teigr. Felly mae'r ffwythiannau hyn yn rili really defnyddiol os ni'n cael dau um, gair penodol um, ni mae'n gweld ei gwahaniaeth rhwng nhw. Ond beth os ni jyst mae'n edrych ar pa geiriau sy'n mwyaf agos at rhyw gair? Wel, mae ffordd gallen ni wneud hyn fyd, so mae'n defnyddio'r tebygrwydd y cosain a mae'n edrych ar Tebygrwydd cosine o pob gair yn y iaith Gymraeg ac yn gallu rhoi ni pa geiriau sydd mwyaf tebyg i'r gair yn y moen. Felly, pa geiriau sy'n mwyaf tebyg i'r i rhyw gair? Felly, gallwn ni edrych ar model .wv. Gallwn ni roi most similar nawr. Fe gallwn ni dweud, y beth yw'r gair ni, beth yw'r gair ni moyn am edrych am, felly gallwn ni drwy dweud y gair glaw, mae wedi bod yn glawio heddiw, a faint o eiriau mwyaf tebyg ni'n moyn edrych ar. Felly, gan ni edrych ar y deg gair mwyaf tebyg i glaw. So nawr mae'r model wedi dweud y deg gair mwyaf tebyg i'r gair glaw, so y deg gair gyda'r pellter cosau'n lleia rhwng glaw, rhwng ei hun a glaw, yw eira, gwyntoedd, taranau, gwynto, glawio, gwyntog, storm ac yn y blaen. Felly, yr holl geiriau sy'n rili really debyg i glaw yn ystyrlon, sy'n rili really neis. Nice. Fe allwn ni edrych ar geiriau eraill, lle cymryd hyn, gallwn ni edrych ar y gair rhywbeth fel meddalwedd, ac ni'n cael geiriau fel salwedd, so malware, um, cyfridirol, software, caledwedd, hardware ac yn y blaen. So geiriau tebyg iawn i'r gair meddalwedd. Un bach arall, gallwn ni edrych ar y gair um, nofio, so berf y tro yma, a mae'r geiriau sy'n dod allan, nofio, nofiodd, ond mae pwll, swimsuit, a wedyn heicio, cynwyo, rhwyfio, caiocio, fflymio, holl geiriau sy'n ymwneud da y dŵr a pethau chi'n gallu gwneud yn y dŵr. Um, so geiriau sy'n um, anagos yn ystyrlon, sy'n sy rili really dymuno. Prodwydd dymunol arall o'r mewnbladau hyn, o'n i moyn gallu gwneud arithmetig gyda nhw, felly o'n i moyn dweud, os oes gen ni enghraifft o rhyw perthynas rhwng dau gair, gallen ni rhagfynegu um, perthynas rhwng dau gair arall. So, er enghraifft, o'n i dweud, os oes dan ni'r perthynas dafad a defaid, dylwn ni gallu rhagfynegu lluosog o buwch o'r fectorau. Felly lluosog o buwch ni'n edrych am gwartheg neu da neu buchod. So, i wneud hyn, mae'r mathemateg yn dweud wrthyn ni, dylen ni gallu ysgrifennu y vector ar gyfer defaid minus y vector ar gyfer dafad, adio'r vector ar gyfer buwch, a dyla hwn rhoi ni y vector sy'n rili really agos at lliosog o buwch, sef gobeithio gwartheg neu da. So vector yw hwn, um, gad ni edrych ar galw hwn yw dyfaliad ni. Okay. A gall ni defnyddio union beth ni bod yn gwneud o'r blaen i edrych am y geigiau agosaf at y vector dyfaliad hynny. A dyle fod y vector ar gyfer llos a glwch yn y degau agosaf rhywle. Felly, Felly dyma, fi jyst i dynyddio yr un darn o cod o fan hyn, ond yn lle'r gair nawr dwi wedi rhoi y vector, so y vector dyfaliad, beth yw'r deg gair agosa i'r vector, ein dyfaliad, a dyle fod lluosog buwch yna rhywle. Felly, mae'r geiriau cynta, defaid, ni wedi bod yn defnyddio hwnna, buwch ni wedi defnyddio hwnna, ond mae gwartheg yna, a mae gwarth, wartheg lawr mwyn hyn fyd. Felly, mae hwn wedi gweith, gweithio, kind of gweithio. Gadewch ni trio enghraifft arall, felly newn ni edrych ar rhyw perthynas gwahanol o'r tro yma, so yn sed o lluosogion, gadewch ni edrych ar um, enwau o ansoddeiriau. Felly, nawn ni gwneud copio'r cod mewn hyn. A nawr, y perthynas dwi'n mwyn edrych ar yr perthynas rhwng hapusrwydd a hapus, so yr enw o'r ansoddair, a dwi, felly dwi'n moyn yr enw sydd ddim yn neud da diolchgar. Felly fi'n edrych am rhywbeth fel diolchgarwch. Got trauma. Okay, mae gen ni hapusrwydd diolchgar o'n i wedi dyddio, ond mae diolchgarwch wedi dod lan. Mae hefyd yr gwrthwyneb o diolchgarwch, so aniolchgarwch wedi dod lan. Um, mae hwn yn um, typical iawn o membrad y geiriau. Mae pethau cyferbyn, um, mae'n anodd gweld y gwahaniaeth rhwng nhw. Ond mae diolchgarwch wedi dod lan, felly mae'r priodwyd hyn gyda ni. Gwnewch chi trio rhywbeth bach yn wahanol, so nawr gwnewch ni edrych ar gwledydd a'i prif ddinasoedd. Perthynas rhwng dau geiriau yw hwnna a dylwn ni gallu rhagfynegi y perthynas o rhyw gair. Felly tro hwn, ein enghraifft o'r perthynas hwn yw Ffrainc a Paris. Felly, beth yw'r gwlad sydd yn wneud gyda y prifddinas Amsterdam? ac mae iseldiraidd wedi dod lan yn syth. Mae hwn yn, a mae hwn yn gweithio da. Ni fy fawr o gwledydd, gallwn ni roi Madrid mewn. A mae Sbaen yn dod lan, gallwn ni roi Ottawa mewn, a mae Canada yn dod lan ac yn y blaen. So, mae hwn yn, um, yn gweithio'n rili really dda. Dwi nawr yn mynd i dangos chi sut allwn ni defnyddio mewnbliniadau geiriau er mwyn gwneud tasgau prosesu iaith naturiol. Felly, dyma um, wefan um, folder ar GitHub yw hwn. So dyma wefan um, ni wedi bod yn gweithio ar um, yn hyfforddi Teclyn er mwyn dadansoddi sentiment yn dwyieithog yn Saesneg ac yn Cymraeg. So y syniad tu ôl yw hwn yw bod ni wedi creu set o mlaenbliniadau geiriau ar gyfer y Cymraeg, a chi wedi gweld yn barod, set o mlaenbliniadau eraill ar gyfer y Saesneg, Ac wedyn un wedi ylunio nhw gyda'i gilydd. A be mae hynny'n golygu yw bod geiriau Cymraeg a geiriau Saesneg yn byw yn yr un gofod fector. Pam ni eisiau hwnna? Oherwydd i ni moyn gallu defnyddio y teclynnau hyn ar data dwyieithog. Felly, yn yr yn y mewnbwnadau newydd yma, Um, Mae'r mae siap a dosbarthiad y geiriau Cymraeg wedi cadw ei siap a dosbarthiad o'r mewnblyniadau geiriau un, uniaith. Mae'r siap a dosbarthiad y mewnblyniadau geiriau Saesneg wedi cadw hynny o'r mewnblyniadau uniaith Saesneg, ond, ond maen nhw wedi shifftio fel bod y Cymraeg a'r Saesneg yn agos iawn at y geirdd. Mae hwn yn golygu, o fewn y gofod fector, dylai fod y geiriau agosaf at y gair cath fod y gair cath, ci, teigr, llew, ond hefyd dylai'r gair cat, lion, tiger fod yna 'fyd. Nawr, os ych chi'n lawrlwytho y ffoldr sydd ar y wefan yma. Gallwch chi wneud na, os, os ydych chi git, um, gallwch chi um, wneud clon o'r um, repository hyn um, trwy defnyddio hyn, mae popeth am ddim. Yna, mae lot o teclynau mewn fan hyn i chi hyfforddi teclyn dadansoddi sentiment eich hun. Yna, dangos chi eisiau di wneud yna nawr. Felly dwi wedi clonio'r um, repository hyn um, trwy dynyddio GitHub a dwi wedi rhoi e yn folder o'r enw Sentiment. A mae'n edrych fel hyn, y folder well yng embedding sydd wedi cael ei lawrlwytho. A mae nifer o pethau yn y ffoldr yna. Ac o fewn y ffoldr hyn, so o fewn y, o fewn y ffoldr Welling Embeddings, y ffoldr nath dod lawr o'r wefan GitHub, ni'n mynd i gweithio yn heddiw. Felly, yn y README, mae yna cyfarwyddiadau Cymraeg um, yn disgrifio be wnaeth yn ni a sut ych chi'n gallu um, ailgreu be wnaeth yn ni ar eich cyfrifiadau chi. Felly, mae disgrifiad o'r corp yna ni'n defnyddio. ac yn bwysig, mae yna linc fan hyn i'r mewnbliniadau trawsieithyddol. Felly mae'r mewnbliniadau trawsieithyddol yma yw'r mewnbliniadau Cymraeg a Saesneg ar wahân ond sydd wedi shiftio ac alinio at ei gilydd. Felly, dau set o mewnbliniadau geiriau ar wahân sy'n byw yn yr un gofod fector a sydd yn perthyn i'w gilydd. Felly os I ni'n mynd i'r wefan hyn, Google Drive yw hyn, a mae setiau o mewnbryniadu geiriau wedi ei lunio ar gyfer Cymraeg a Saesneg fan hyn. Lawrlwythwch rhain, so mae ffyrdd o lawrlwytho hyn am ddim. Mae'n cymryd bach o amser, felly fi ddim yn mynd i wneud hwn nawr, ond dwi yn barod wedi lawrlwytho rhain. Dwi wedi lawrlwytho rhein a rhoi, wedi rhoi nhw yn y lle dwi eisiau nhw yn y ffoldr well ing embeddings. Felly dwi eisiau nhw yn models, vectors, a wedyn mae'r dau ffoldr yna, English a Welsh. So fan hyn mae dau set o mewnbediadau geiriau gwahanol ar gyfer y Cymraeg a dau set gwahanol ar gyfer y Saesneg, ond mae'r mae dau set yn perthyn i'w gilydd. I ni nawr yn edrych ar sut i creu teclyn dadansoddi sentiment yn gan ddefnyddio rhain. Felly, er mwyn creu'r teclyn dadansoddi sentiment, mae angen rhedeg y command hyn yn eich terminal. Felly, dyma'r command mae angen i chi redeg i creu'r teclyn dadansoddi sentiment. Felly, mae'r mae command mae'n gofyn, so Ni'n defnyddio Python eto, a dyma'r sgript Python sy'n mynd i cael ei rhedeg. Mae angen pwynto hwn i lle mae'r mewnblyniadau geiriau Saesneg. Felly mae'r mewnblyniadau geiriau Saesneg, mae'r Mae enw'r ffolder eitha hir, ond dyna'r mewnblyniadau geiriau Saesneg. Yna mae angen pwyntio fe i'r mewnblyniadau geiriau Cymraeg. Felly eto, mae'r ffolder eitha hir, ond dyna'r mewnblyniadau geiriau Cymraeg. Yna mae angen data i hyfforddi'r teclyn dadansoddi sentiment hyn arno. A mae'r ma data sydd gyda ni, a gallwch chi ddefnyddio unrhyw data i chi eisiau, ond y data sydd gyda ni yw data ar um, sylwadau IMDb ar ffilmau. Rhaid dangos chi be mae hwn yn edrych fel. So, o fewn y folder, a mae'n dod lawr gyda, a mae'r data hwn yn dod lawr gyda GitHub, ond gallwch chi defnyddio unrhyw data i chi eisiau. O fewn data, corpora, ac o fewn Saesneg, mae dyn ni folder enw IMDB. Mae'r folder hyn yn cynnwys corpora hyfforddi a corpora prawf. Gwnewch ni jyst edrych ar y corpora hyfforddi, na'r unig i ni'n mynd i edrych ar heddiw. A mae dau ffael mewn fan hyn. Mae yna ffeil llawn arsylwadau negatif ar ffilmau, a mae yna ffeil llawn ar arsylwadau positif ar ffilmau. Felly gydyn ni edrych ar enghraifft o hwn, felly gydyn ni agor hwn, lan. Felly, beth yw fformat y ffael yma? So, mae pob llinell yn un sylw ar ffilm sydd â sentiment negatif. Okay, a mae lot fawr o rhain. Felly eng enghraifft o sylw deg, felly llinell deg, the film is bad, there was no way, other way to say it, the story is weak and outdated, ac yn y blaen. So sylw um, yn yr iaith Saesneg sy'n bwysig, so sylw yn yr iaith Saesneg, a rhyw ffilm um, ond sydd â sentiment negatif. A mae lot mawr o rhain, mae angen lot mawr o data i hyfforddi um, rhyw teclyn fel hyn a'r nifer o arsylwadau ni'n defnyddio i hyfforddi um, y teclyn yma yw deuddeg a hanner mil o arsyllwadau. A dyna jyst y rhai negatif, mae hefyd yn ni deuddeg a hanner mil o'r rhai positif. Felly, fan hyn, dataset, i ni'n pwyntio fe at y folder um, IMDb na. Yn y mae angen ni dweud lle ni moyn safio'r teclyn, felly just, fi just, fi'n mynd i safio fe ar classifier, models for slash classifier, lle ni moyn safio'r tokeneiddiwr, felly model slash tokenizer, a lle ni moyn safio'r um, map, labe, map labelau. Felly fi jyst yn safio fe yn y model slash label map. Felly dwi'n rhedeg hwn, felly gallai copio hwn ac o fewn y terminal, pan dwi o fewn y ffoldr cywir, gallai um, gludo'r um, command yna a'i rhedeg. Mae hwn yn cymryd bach o amser, ond mae ond angen wneud hwn unwaith. Unwaith chi wedi wneud hwn, mae da chi teclyn dadansoddi sentiment i'w wared. Unwaith chi 'di rhedeg y command yna a chi 'di hyfforddi'ch model, yna o fewn models, lle nes i safio'r safio'r um, teclyn yma, dylwn ni cael mwy o pethau. Felly dylwn ni cael map labelu, tokeneiddiwr a'r teclyn ei hun, y classifier. Mae'r tokeneiddiwr, y tokenizer, yn troi brawddeg o geiriau i mewn i rhywbeth sy'n cael ei cynrychioli da rhifau, rhywbeth bod y classifier yn gallu deall. Mae'r classifier wedyn yw ein teclyn, mae'n gallu cymryd y brawddeg na sy'n cael ei cynrychioli gan rhifau, a mae'n gallu rhagfynegu os oes, y brawddeg, os oes gan y brawddeg hwn sentiment positif neu sentiment negatif. Mae'r map labelau just yn dweud wrth ni bod os mae'r classifier yn rhobas 0, mae'n golygu rhywbeth negatif, os yw'r classifier yn rhobas 1, mae'n golygu rhywbeth positif. Nawr, gallwn ni mynd ati a defnyddio y teclyn yma. A gallwn ni defnyddio'r teclyn yma o fewn Python. Nawr mae angen llwytho cwpl llyfrgellau i wneud hwn gweithio. Felly mae angen pickle arno ni sy'n dod gyda Python a mae angen y llyfrgell Keras gyda ni. Mae Keras yn llyfrgell dysgu peirionyddol ar gyfer Python a dyma be ni'n mynd i defnyddio i llwytho'n teclyn a defnyddio'n teclyn. Felly, os nad oes gyda chi Keras ar eich cyfrifiadur, bydd angen gosod e ar eich cyfrifiadur gan ddefnyddio pip. Ni'n rhedeg hwn. Mae hefyd angen y ffwythiant canlynol er mwyn llwytho'r um, tokeneiddiwr wnaethon ni newydd creu. Nawr gallwn ni llwytho'r tokeneiddiwr a'i galw yn T, a gallwn ni llwytho'r model a'i alw yn model. Mae rhain yn pwyntio at lle wnaethon ni safio ein tokeneiddiwr a lle wnaethon ni safio ein classifier, ein model ei hun. Nawr fe allwn ni dechrau defnyddio'r model yma. Felly, yn gyntaf, nawn ni defnyddio'r model, a cofio na oedd y model yma ond wedi cael ei um, hyfforddi ar data Saesneg. Oedd dim Cymraeg, yr unig peth Cymraeg sydd i wneud â hyn yw'r mewnbliniad y geiriau ei, ei hun. Oedd dim data Cymraeg wedi mynd mewn i'r model yma. Felly, yn gyntaf, nawn ni defnyddio fe i rhagfynegi sentiment brawddeg Saesneg. Felly, felly ni'n cael ein brawddeg a rhyw brawddeg fel Okay, so I absolutely hated it. What a waste of time. The cast were terrible and the writing bad. Okay, felly dyna yw y brawddeg i ni moyn rhag fynegu os oes sentiment negatif neu positif dy fe. Nawr i ni mlaen, defnyddio'r tocyneiddion yma i troi'r brawddeg hwn i mewn i cynrychiolaeth o rhifau felly bod ein model yn gallu ei deall. E. A dyna be mae'r llinell yma'n wneud. Felly mae'r llinell yma yn cymryd ein brawddeg a'i troi e mewn i cynrychiolaeth o rhifau. Felly be mae newidyn prawf mae'n edrych fel nawr? Dyna cynrychiolaeth rhifau o'r brawddeg hyn. Nawr gallwn ni jyst defnyddio'n model ni i rhagfynegu os yw hwn yn negatif neu positif. Felly gall ni dweud model.predict a'r model ni yw ein classifier ni, model.predict prawf a mae warning bach wedi dod mas ond dyma yw ein canlyniad. So sydd ni'n darllen hwn, y, canlyn, y canlyniad yw bod y model yn dweud bod tebygol roedd 0.99633 bod y brawddeg hwn yn sero, sef negatif, a tebygolrwydd o 0.0003 bod y brawddeg hwn yn 1, sef positif. Felly, mae'r model yma wedi rhagfynegu bod y brawddeg hwn yn cael sentiment negatif. Gret. Gadewch i ni sgwennu'r holl peth hwn fel ffwythiant er mwyn i ni gallu neud yr holl beth eto ac eto. Dwi jyst wedi ysgrifennu be y darn o cod ne, y darnau o cod o'n i y da fi lan fan hyn fel ffwythiant felly gallai wneud yr un um, dadansoddi ar brawddegau eraill. Felly mae da fi'r ffwythiant dyfalu yma. Nawr gad ni trio hwn ar brawddegau Cymraeg. So felly mae'r model 'ma ond wedi cael ei hyfforddi ar data Saesneg. Dyw'r model 'ma byth di gweld brawddeg Cymraeg o'r blaen. Ond mae fe'n gwybod strwythur y Cymraeg a'i perthynas i'r Saesneg oherwydd y mewnblyniad y geiriau. Felly sut mae'r model 'ma yn ymdopi gyda brawddeg Cymraeg? Yw'n gallu rhagfynegi os oes da fe sentiment positif neu sentiment negatif? Beth am y brawddeg? doeddwn i ddim yn hoffi'r ffilm, felly rhywbeth negatif. Roedd y cast yn wan, sgript yn wan ac yn diflas iawn. Gad ni dyfalu sentiment y brawddeg hwn. Eto mae warning wedi dod mas ond mae'r brawddeg hwn, mae'r model wedi rhagfynegu tebygolrwydd 0.82 fod hwn yn negatif a tebygolrwydd 0.17 bod hwn yn positif. Felly mae'r model wedi rhagfynegu bod y brawddeg hwn yn cael sentiment negatif. A fi'n meddwl bod hwn yn wir, mae da'r brawddeg hwn sentiment negatif amlwg iawn. Be am i ni trio brawddeg gyda sentiment positif? Felly, roedd y ffilm yn ffantastig, yr awr gorau dwi di gwario o flaen y teledu erioed. Okay, a i dyfalu hwn. A nawr mae'r model wedi dweud wrth ni bod mae fy meddwl bod, bod tebygolrwydd 0.31 fod hwn yn negatif a tebygolrwydd 0.68 fod hwn yn positif. Felly eto mae'r model wedi rhagfynegu bod y brawddeg hwn yn cael sentiment positif. A fi'n meddwl bod hwn yn cyffroes iawn, iawn. Mae nawr dyn ni model sydd byth wedi gweld brawddeg Cymraeg yn gallu rhagfynegi sentiment brawddegau Cymraeg oherwydd bod e'n defnyddio mewnblyniadau geiriau sydd yn cynnwys gwybodaeth am strwythur ac ystyr yr iaith Gymraeg. A fi'n meddwl bod hwn yn cyffroes iawn.